समस्त पबनैतिन केँ मधुश्रावणीक शुभकामना। ई दोसरक दिनक कथा कहि रहल छी। मानसा देवी हुनकर मानस पुत्री रहथिन महादवक। ओ जन्मिते मानसा देवी युवती रहथिन। हुनका लाजक लेल जे छै से सर्फ लेपटा गेलैन। ओ देखि कऽ पार्वती जे छै से सभ दिन चिड़चिड़ा स्वभाव रखथिन। हुनका ओ नापसन्द रहनि। महादवक कृपासँ हुनका से मानसा देवीकेँ महादेव मृतभुवन भेज देलखिन आ कहलखिन जे अहाँकेँ मृतभुवनमे पूजा हएत, अहाँकेँ आदिशक्ति बढ़त। मनसा देवी सोचलथि जे मृतभुवनमे जहन महादेव देलखिन तऽ मनसा देवी सोचलथि जे हमरा पूजा लोक करथि तखन हमर राजशक्ति बढ़त आओर तकरा बाद एकटा चन्दू सौदागर बहुत पैघ राजा रहथि तऽ मनसा देवीके मोनमे इच्छा भेलनि कि जे ई चन्दू सौदागर जँ हमर पूजा करता तऽ हुनका देखसीसँ सब आनो लोक हमर पूजा करत मनसा देवी हुनकर प्रतीक्षा केलखिन चन्दू सौदागरके चन्दू सौदागर कहलखिन जे हमरासँ से दहिना हाथ हम महादेवके दऽ देने छियनि बामा हाथे जँ मनसा देवी हमर पूजा लेती तऽ हुनका कहबनि ई सुनि मनसा देवी हुनकासँ नापसन्द भऽ कऽ बिगड़ि गेलखिन हुनका चन्दू सौदागरके छओ टा बेटा बेटा रहनि छओ बेटाके सर्फ डासि कऽ मारि भऽ देलखिन चन्दू सौदागर बहुत दुखी भऽ गेलाह। किछु दिनक बाद फेर से चन्दू सौदागर केँ एक बेटा भेलनि। बालाधर लकन्दर हुनकर नाम रखलखिन। हुनकर टिप्पणी देखलखिन चन्दू सौदागर तँ लिखल हुनकर बहुत खराप रहनि जे ईहो हिनकर नहि जीतनि, हिनको सर्फ डसि लेतनि, मरि जेताह। चन्दू सौदागर की केलथि तँ हुनका से बिहुला नामक लड़की सँ विवाह केलखिन। ओ चिर सोहागिन रहथिन। ओ बहुत प्रतापी लड़की रहथिन हुनकासँ विवाह कऽ कऽ आ एक पर्वत पर पहाड़ पर जाकऽ एकटा एहन पहाड़ परमे बनेलखिन पत्थलके घर जे ओहिमे से एकटा मच्छर आ सुइ नहि घुसिएतै जे ओहिमे चन्दू सौदागर बेटाके बालाधर लखनदरके से सर्फ जात जे नहि ओहिमे जात नहि कटतनि ओहिमे हुनकर सोहाग राति मनेलखिन

से तऽ करबे करतनि हुनका लऽ जा कऽ चन्दू सौदागर बलाधर लखनदरके से डाह संसारके लेल हुनकर जे अरिजन परिजन विदा भेलखिन विदा भेलखिन तऽ बिहुला जे रहथिन से बिहुला सेहो साथ लागि गेलखिन जखन हुनकर बिहुलाके साथ लागि गेलखिन जहन ओ सरोवर सा सा कातमे जखन हुनकर सब होबऽ लागल दाह संस्कारके बाद तऽ बिहुला हुनका बलाधर लखनदरके नहि होबऽ देलखिन नहि होबऽ देलखिन तऽ लोक तंग भऽ गेल जे ई होबऽ दियौ अहाँ किया एलहुँ हेँ लेकिन बिहुला जे जिद देख कऽ तामस कऽ कऽ ओहिठामसँ हुनकर एनजर परजर हुनका भाग्य देख कऽ जे हिनका भाग्यमे हेतनि से हेतै आ बिहुलाके छोड़ि कऽ सभ चलि एलनि चलि एलनि बिहुला एकटा केराके नाव बनेलथि आ ओहि केरा नावपर अपनो बैस गेली आ बालाधर लखनधरके जाँघपर कऽ धऽ लेलखिन आ भसिया गेली ओ से सरोवरमे सरोवरमे भसियाइत भसियाइत भसियाइत बहुतो दिनके बाद ओ नाव जे छै से गलि गलि खसऽ लगलै गलि गलि जहन खसऽ लगलै तऽ भसियाइत भसियाइत एक दिन जे छै त्रिवेणी घाटमे से बिहुला गेली त्रिवेणी घाट आमने सामने जहन बिहुला गेली तऽ देखलखिन हँ जे एकटा धोबिन कपड़ा खीचै छै धोबिन कपड़ा खीचैत रहै तऽ धोबिन एकटा बच्चाके ओकरा एकटा बेटी रहै ओ बेटीके लऽ कऽ आयल रहै बेटीके खेलाइत आ अपने ओकर कपड़ा खीचै ओ बच्चा जे रहै से तंग करै धोबिनके ओ बच्चाके धोबिन कपड़ा खींच कऽ धऽ अबै बच्चा छीट दै धोबिन एक बेर दू बेर देखलकै जे बड़ा तंग करैया कपड़ा नहि खींचऽ दैया धोबिन की केलकै तऽ बच्चाके मारि देलकै आ खींचल कपड़ा तरमे झाँपि देलकै आ अपने कपड़ा खींचऽ लगलै बिहुला ओ सभटा देखै छथिन जहन धोबिनके पूरा कपड़ा खींचल भऽ गेलै तऽ धोबिन की केलक बच्चाके जिया कऽ आ बच्चाके मोटा बान्हि लेलक कपड़ा बच्चाके लऽ लक काँख तर आ मोटा लऽ कऽ विदा भेल विदा जहन भऽ गेल तऽ बिहुला ओहि दिन ओहीठाम त्रिवेणिए घाटपर ओ बास कऽ लेलनि दोसर दिन फेरो धोबिन एलै दोसर दिन जहन धोबिन एलैए तऽ बिहुला आ ओहिठाम कात किनार लागि कऽ आ बिहुला हुनका सब वृत्तान्त सुना कऽ कहऽ लगलनि जे हमरा अहीं पुते हमर सोहाग पलटत अपना मोनमे ओ राखि लेलखिन जे हमरा अही धोबिनसँ हमर सोहाग पलटि जाय बिहुला सब अपन खिस्सा सुनेलखिन हिनकर सुन्दरता देख आ हिनकर जे व्यवहार देख कऽ धोबिनके बहुत दया लगलै धोबिन से बिहुलाके लऽ कऽ इन्द्रके दरबार गेलथि इन्द्रक दरबार गेलथि तऽ ओहि दिन सभा लागल रहै इन्द्रक दरबारमे आनो देवता सभ बहुतो देवता सभ ओहि सभा मे रहथिन। बिहुला सभ केँ प्रणाम क क अपन वृत्तान्त सुनलखिन आ कहलखिन जे हमरा ओ हमर सोहाग पलटाउ। आ क्षमा मंगलखिन अपन ससुर जे हुनकर रहथिन मानसा देवी सने केने से ओ गोड़ लागि क क्षमा मंगलखिन एहि चीज केँ। ओ देवता लोकनि केँ हुनकर सुन्दरता देख क आ ओ जे हुनकर व्यवहार देख क बहुत दया लगलनि। देवता लोकनि हुनका जे।

सोहाग पलटेलहुँ हेँ। आ कहलखिन ओहि खुशीसँ चन्दू सौदागर से बड़ी धूमधामसँ से विषहरा पूजा मनेलनि आ पूजा मना कऽ ढोल पिपही बजा कऽ से पूरा ओ प्रचार केलथि जे गाम गाम मन्दिर गहबर ओहि दिनसँ बनऽ लागल आ विषहरा पूजा होबऽ लागल मृत भुवनमे आ विषहरा जे छै मृत भुवनमे मनुष्यके कल्याण करऽ लगलखिन आ भीख माँगि कऽ